Lebap welaýat Baş bilim müdirliginiň iki müň ýigrimi altynjy ýyl üçin iş meýilnamasy esasynda Kerki etrabynyň ýigrimi dördünji orta mekdebinde umumybilim berýän orta mekdepleriniň başlangyç synp mugallymlary bilen Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň Hakyda göwher atly kitabynyň many-mazmunyny Birinji, dördünji synp okuwçylaryna öwretmekde sanly bilim serişdelerinden peýdalanmagyň usullary atly temada etrap derejesinde usuly-amaly okuwy geçirildi. Ilki bilen, usuly-amaly okuwa gatnaşyjylar ýigrimi dördünji orta mekdebinde gurnalan okuw-görkezme esbaplarynyň sergisine tomaşa etdiler. Şeýle hem bu bilim ojagynda Ýaş nesliň döwrebap bilim, asylly terbiýe almagy üçin döredilen mümkinçilikler bilen tanyşdylar. Soňra olara mekdebiň başlangyç synplarynda geçirilen göreldeli sapaklara gatnaşmaga mümkinçilik döredildi. Salam okyjylar!
Salam!
Hoş gördük sizi! Eziz myhman salam diýer!

Şunuň synpda kim nobatçy? Şunuň synpda men nobatçy. Synpymyzda ýigrimi dokuz okuwçy bar hem olaryň hemmesi sapyga taýýar. Berekella.
Kerki etrabynyň ýigrimi dördünji orta mekdebiniň başlangyç synp mugallymlarynyň okuwçylar bilen matematika, ene dili, ýaşaýyş-durmuş esaslary, Tebigaty öwreniş ýaly derslerden geçiren göreldeli sapaklary täsirligi bilen tapawutlandy. Dogrudan hem bilim öwretmegiň binýady başlangyç synplardan gözbaş alýar. Bu döwürde ýaş nesillerde berk binýat kemala gelýär. Ilkinji harplary, sanlary özleşdirip başlaýarlar. Şeýlelikde, Mekdep bosagasyndan ilkinji ädimlerini äden çaga üçin başlangyç synp mugallymy diňe bir bilim beriji däl, eýsem täze dünýäniň ýol görkezijisidir. Bu döwürde çaganyň okuwa bolan höwesiniň oýarylmagy we onuň şahsyýet hökmünde kemala gelmegi gönden-göni mugallymyň usulyýetine baglydyr. Şu günki geçirilýän usuly-amaly okuwda başlangyç synp mugallymlary öz iş usullarynda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ajaýyp kitaplaryndan, Ýaş nesli watansöýüji ruhda, bilim-terbiýe bermekde gymmatly gollanma hökmünde peýdalanýarlar. Sebäbi türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň Hakyda göwher atly kitaby halkymyzyň taryhy maglumatlara daýanýan ruhy-medeni hazynasyndan dür merjeni bolmak bilen nesiller üçin paýhas çeşmesi bolup hyzmat edýär. Usulamaly okuwyň dowamynda Kerki etrabynyň orta mekdepleriniň öňdebaryjy başlangyç synp mugallymlary okuwçylara döwrebap bilim bermekde,

Ikinji synplarda okuwçylara ilkinji gezek sözlem düşünjesi barada nazary maglumatlar berip başlanýar. Şonda okuwçylaryň güýç ýeterlik ýörelgesine daýanmagy, okuwçylaryň kabul edip biljek maglumatlaryny aýdyp, olara düşnükli bolar ýaly edip aýtmagy we eşiden nem bolmaz, gören göz bilen birlikdir. Şol sebäpli okuwçylar görmek arkaly kabul edijiligi has-da ýokary bolýandygy sebäpli biz hem özümiziň sapaklarymyzda, Iň bir täze tehnologiýalary bilen üpjün edilen synp otaglarynda sapaklarymyzy geçmek bilen, ýörite prezentasiýalardan peýdalanýarys. Okuwy gurnamak işinde biz interaktiw okuw usulyndan peýdalansak has-da ýerlikli bolýar. Çünki interaktiw okuw usulynda hem okuwçylar, hem mugallymlar özara işjeň hereketde bolmaly. Olara birnäçe soraglary berip bilýäris. Mysal üçin, okuwçylar biz haýsy dilde gürleşýäris? Eýýäm okuwçylaryň özbaşdak pikirlenmek ukybyny ösdürýäris. Biz haýsy dilde öz pikirlerimizi beýan edýäris? Adamlar nähili usulda öz aralarynda gürrüň edýär? Nähili usulda pikir alşyp bilýärler? Pikir alşygyň başga-da nähili görnüşleri bolup biler? Tutuş dünýä ýüzündäki adamlar öz aralarynda pikir alyşanlarynda iň kämil görnüşde, ýagny, Sözlem arkaly, sözleşmek arkaly pikir alyşýarlar diýip okuwçylara biz temany düşündirip başlap bileris. Bilimi hem-de terbiýäni ikitaraplaýyn sazlaşykly görnüşde amala aşyrýarys. Şu ýagdaýda bolsa biz hormatly Prezidentimiziň Gahry Many programmanyň kitaplaryndan ýerlikli peýdalanmagy başarmaly. Şu temamyzda alyp bileris, Gahry Many Arkadagymyzyň Pakyda göwher atly kitabyndan okuwçylaryň güýç ýeterlik ýörelgesine, Eger, şolaryň kabul edip biljek derejesindäki sözlemleri saýlap alyp, şolaryň manysyny düşündirmek bilen sözlemleri mysal getirip bilýäris. Mysal üçin, öwrenmek, bilmek, durmuşyň bütin dowamynda saňa örän gerek. Biz sözlemi aýtmak arkaly okuwçylara hem eşidip, hem görmek arkaly kabul edijiligi güýçli bolýar, şondan soňra aýtýan sözlemlerimiziň her biriniň manysyny olara düşündirmäge çalyşmaly. Biz bu toplumyň ak bugdaýyň mekanyna buýsanmaga haklydyrys. Indi bu ýerde biziň geçmiş taryhymyz bilen hem baglanyşdyryp bilýäris. Ýanda aýdyp geçen çykyşdaky ýaly, sapaklary özara belli dersler bilen baglanyşykly ýagdaýda alyp gitmek okuwçylaryň dünýägaraýşynyň hem giň bolmagyna täsir edýär. Biz şu ýerde ýurdumyzyň ak bugdaýyň Watany baradalygy baradaky maglumaty hem berip bilýäris, hem-de okuwçylary biziň taryhymyz bilen tanyşdyrýarys. we okuwçylara ýapyry sözlemeň tutuş sözlemeň sözleriň düzülýändigini dolugyna düşündirip bolanyndan soňra, olara berkidiji oýunlary, berkidiji ýumuşlary berip bilýäris. Wideoroligiň üsti bilen biz okuwçylara näçe sany sözlemeň bardygyny sanadyp ýa-da onda näçe sany habar sözlem bar, näçe sany sorag sözlemi ýa-da näçe sany ýüzlenme sözlemi bar diýen ýaly soraglary berip bilýäris hem-de okuwçylaryň alan bilimlerini nähili derejede özleşdirendigini görüp bilýäris. Gahryman Arkadagymyz özüniň Hakyda görkeri atly kitabynda şular ýaly sözlemleri ýetik getirýär, Berkarar döwletimiziň üstünlikleri beslenýän her bir güni taryhyň altyn sahypasyna öwrülip, barha görklenýän göwherler kimi hakydalarda orun alýar diýip, bu pogorka biziň geçirilip durlan usulamag maslahatymyz hem her birimiziň hakydamyzda edil göwher kimin duzlanyp orun Alar diýip umyt edýäris. Biz ýaşlary okamaga, öwrenmäge, ylym-bilim bilen giňden meşgullanmaga çuňňur mümkinçilikleri döredip berýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp sagbolsun aýdýaryn. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň,

özara pikir alyşdylar. Hünär derejelerini ýokarlandyrmak we özara tejribe alyşmak maksady bilen geçirilen usuly-amaly okuwyň soňunda ýigrimi dördünji orta mekdebiniň zehinli ýaşlary özleriniň ajaýyp aýdym-sazlary bilen çykyş etdiler.